Ok, da fänke mer un. Mir wëllen Iech och net nach ze laang hei ophalen, well virun allem solle mer Iech e Risemerci, dass Der erëm bei eis komm sidd, Mir wëssen, dass Dir, an mir wëssen och dat ze schätzen, dass Dir elo bal all Dag hei bei eis dobäi sidd an alles materlieft an dauernd suivéiert an dat, a wëssen dat och wierklech ze schätzen. Dat ass wichtig fir eis an duerfir muss mer einfach soen, mir sinn an enger total aussergewéinlecher Situatioun. Och fir den OGBL ass dat hei jo net all Dag. Mir sinn am Streik, mir sinn an engem lafende Streik, mir sinn am. Dag 3 vum Streik virun der Maison de Soins de Wisen, a mir hunn alleguerten och elo net déi alldeeglech Gewunnecht mat engem Streik, Dir wësst dat. A virun allem an dëse Secteur, ech hunn dat d'lescht Woch op der Pressekonferenz gesot, ass dat jo nach méi aussergewéinlech. Mir hunn eng Situatioun, wou Leit, déi um Mënn schaffen, all Dag hir Leit, Fleegen a betreien, mussen op verzichten hir Aarbecht auszeüben a mussen hir Aarbecht nidderleeë fir hir Rechter z'erkämpfen. An et ass schonn aussergewéinlech a wat mir hei erliewen, mengen ech, vergësst kee méi vun eis. Dat ass all Dag total emotional, mir maachen Ups and Downs duerch a mir si wierklech kierperlech a moralesch gefuerdert. An dofir genial, datt Der ëmmer dobäi sidd. An da bréngt dat och nach mat sech, datt an esou engem Streik, alles ëmmer anescht geet wéi s de et geplangt hues an all Stonn eppes Neies passéiert an nei Momenter kommen an dass et dass dass et dann eben dozou féiert, dass mer Saache mussen ëmänneren an ëmplangen a ganz kuerzfristeg annoncéieren an esou ënner anerem déi Pressekonferenz haut. Dofir entschëllegt, dass dat esou kuerz war, mee fir eis ass och alles wierklech au jour le jour an esouguer Stonn zu Stonn. Duerfir awer och de Moien de Message, dass mer den Ufank vum Streik Péiteng net mat der Fréischicht ugefaangen hunn haut de Moien zu Péiteng. Mir mussen do soen, et ass eigentlech un de Leit an um OGBL den Ufank vum Streik ze decidéieren, och wann de Betrib de Moie bëssen duerchernee geroden ginn ass, well e gemengt hat, mir géifen haut ufänke mat streiken, musse mir kënnen zu all Moment spontan reagéieren, eis upassen, Decisiounen huelen an och emol vläicht fir Iwwerraschungsmomenter suergen. Mir, also wéi gesot, net geplangt vun eis, och net, mir hunn ëmmer annoncéiert, et soll freides lassgoen, d'Evenementer hu gemeet, dass mer et net freides moies ufänken. Mir wäerten an den nächste Stonnen an Deeg ufänken, mee mir hunn och e bëssen dofir gesuergt, dass de Moien Iwwerraschung war, wou, D'Direktioun vum Haus Péiteng dat komplett Personal versicht huet ze ersetzen an eis Leit awer schaffe gaange sinn a se duebel Besetzungen haten. An esou musse mer eis eben och upassen a mir sinn do bereet zu all Moment unzefänken. Mir hunn och doduercher geléiert, mir kënnen d'Leit net wierklech fréi annoncéieren, wéini de Streik ugeet. Mir wäerten Iech awer, esoubal et ganz konkret bekannt ass, wäerte mer Iech do informéieren. D'selwecht da mat der Manif hu der matkritt, also eise Solidaritéitsrassemblement. Mat de Wierder muss een oppassen, et ass e Rassemblement vun de, jo, vun de Kolleegen aus dem Secteur, aus dem Fleege-, Sozialsecteur, aus dem Gesondheetssecteur, vun de Militante vum OGBL, vun de Personaldelegéierten, war geplangt an der Stad, hu mer elo, op Beetebuerg verluet, well déi Beetebuerger Kolleegen dann um véierte Streikdag sinn a mer mengen, datt si och verdéngt hunn, datt d'Ënnerstëtzung sech elo hei ausdréckt an datt se och gesinn, datt d'Leit zu hinne stinn an datt mer och hei zu Beetebuerg e bëssen Méi opfalen, well mir sinn ëmmer hei. Der Direktioun vum Haus fält et op, mee de Beetebuerger fält et vläicht net esou op, dass mer hei sinn. A moi wäert et dann opfalen. An duerfir ass do e klenge Changement de programme. Mee et bleift awer soss bei der Manif an et bleift bei de Messagë bleiwen déi selwecht. An d'Messagë sinn och weiderhin déi selwecht. Dir kritt, Dir hutt se kritt d'lescht Woch an Dir kennt se. Mir soe se all Dag, soe mer Iech se. Mir sinn. Total determinéiert an am Fong all Stonn wou vergeet stäerkt déi Leit hei ëmmer méi. Mir hunn gëschter e mega Succès erlieft. Mir waren no 3 Stonne Streik hu mer alles duerchgesat kritt wat d'Leit gefuerdert hunn. Dat huet eis Réckewand ginn. Mir si méi staark wéi jee. Dir gesitt et och hei, wann een ukënnt, ech fannen dat esou flott, gesäit ee wierklech, dass mer eis etabléiere fir ze bleiwen. All Dag kënnt en Zelt bäi, mir sinn all Dag méi Leit, also Leit vu baussen, déi eis ënnerstëtze kommen. A mir si méi wéi jee iwwerzeegt, an determinéiert a motivéiert fir hei nemme ze réckelen an dat hei, déi Leit si wierklech couragéiert, ech hunn Iech dat och scho gesot, déi bleiwen an déi bleiwen. Mir schwätze vun den nächsten Deeg, mir schwätze vun den nächste Wochen, hei gëtt net geréckelt. Mir kréien dat heiten Haus och nach an d'Knéien a mir wäerten eis Rechter och hei verteidegen an dat gëllt och fir déi aner zwee, also deen anere Betrib, d'Zitha Senior mat sengen zwee Haiser zu Péiteng an an der Stad. Dat deit do och, dat just eng kleng Info, verschiddener vun iech hat gëschter matkritt, mir haten d'Urofstëmmungen gëschter clôturéiert zu Péiteng am am Saint Jean de la Croix a mir hunn also erëm ausseruerdentlech Resultater, mir hunn zwee mol 100 Prozent dëst Joer Streikbereetschaft vun de betraffene Leit, sou dass och do keen Zweifel besteet, do geet et d'selwecht weider wéi haut hei. Mir wollten Iech awer op déi Pressekonferenz aluden an dem lafende Streik, ech weess, dass ëmmer esou, mir sinn all Dag hei souwisou, Dir kommt jo mat Fotoen a mir soen Iech bësse wéi d'Stëmmung ass a wat Neies am Haus geschitt. Mee mir hunn awer haut wierklech Informatiounen iwwert dee Betrib, virun deem mer haut stinn, déi mer Iech wëlle matdeelen an déi an eisen Aen mussen eraus, dat ass, et kann net méi esou weidergoen a mir wollten Iech einfach e klengen Abléck ginn an de Geschäftsmodell Sodexo. Mir sinn an enger Situatioun, wou mer net méi kënnen nokucken. Mir hunn hei e Betrib, deen e Secteur aus dem ëffentlechen Déngscht hei, en Deel vum Secteur aus dem ëffentlechen Déngscht ass, deen eigentlech e léift klengt Haus zu Beetebuerg ass fir d'Beetebuerger Awunner. ronderëm hir Famillen ze betreien am Alter, a mir hunn op där anerer Säit e multinationale Konzern, deen dat Haus hei bedreift. An do fänkt et un, fir eis einfach u Grenzen ze stoussen. Dat eleng kann ee jo unzweifelen, ufechten, an dat kann een awer, do kann een och soen, wa se et gutt maachen, da geet et jo, mee mir mierken awer, datt se et net gutt maachen. An dat ass haut den Ausdrock dovun. An do kann den Här Ehrang elo esou oft soe wéi e wëll, ech sinn net betraff. Hei si seng Salariéen am Streik géint heen. An dat muss een einfach enke ganz haart soe wéi et ass. An do muss een dann och opdecken, wat hei an de Kulissen an deem Betrib passéiert. Ass komplizéiert, ass e verschachtelt, vernetzte Firmenkonstrukt, ëm deen et elo hei geet. Mir hunn Och net all Informatiounen. Mir hunn och net den Duerchbléck bei allem, well ech mengen, dass een deen elo net kann hu wann een net onbedingt vum Fach ass a vläicht elo dat geléiert huet. Mee mir ginn Iech e klengen Abléck dran. Mir hunn eng komplett triangulär Situatioun, wou mer dräi Acteuren hunn, déi mateneen, déi matenee Famill sinn a matenee kontraktuell iergendswéi verbonne sinn a jiddweree vis-à-vis vun deem aneren Engagementer huet, Engagementer, déi iergendswéi lusch erschéngen, wann een déi verschidde Kontrakter duerchliicht. Et geet ebe lass domadder, dass am Joer 1992 ass déi éischt Konventioun ënnerschriwwe ginn zwëschent dem Lëtzebuerger Staat, an der Firma Sodexo. Dat ass eng Konventioun, wou seet, dass den Terrain hei dem Lëtzebuerger Staat gehéiert, dass de Staat deen Terrain der Firma Sodexo zur Verfügung stellt, gratis. D'Firma Sodexo baut e Gebai op deem Terrain a verlount dat un de Staat. De Staat bezilt iwwer 20 Joer laang en onbekannten Loyer un d'Firma Sodexo op engem Terrain wou em gehéiert a soll laut der Konventioun vun 92 no 20 Joer Proprietär si vum Haus. D'Haus war miwwléiert vu Sodexo, de Loyer begräift d'Miwwelen an alles wat do zu deem Haus gehéiert. Ma dann, déi Konventioun, fir dee wou dat interesséiert, kann ee kucken, do sinn Annexen dobäi, wat dat wat dat begräift. Dat ass en Terrain vu 400 Ar, do sinn Ecurien dobäi, dat ass jo wonnerschéin hei, super Haus, wou wou de Stat dann hei dann dem Haus Sodexo Loyer dofir bezilt, fir datt déi eng e Fleegeheim do dra bedreiwen. Deemools war et Sodexo SA, lo muss ech meng Pabeieren awer e bëssen erëmfannen, war et war et d'SA, et gouf nach keng Asbl, Sodexo. An där, an där Konventioun stinn eng Rei interessant Saachen. Si hu ganz, ganz, ganz wéineg eigentlech iwwert d'Verpflichtung vu Sodexo par rapport zum Stat. Si hunn awer immens vill iwwert d'Verpflichtung vum Stat par rapport zu Sodexo. Mir hunn.

Da steet weider do, Sodexo däerf guer keng Perte duerch déi Operatioun zéien, mee och kee Benefice. Interessant, firwat eng Sodexo op Lëtzebuerg kënnt, en Haus exploitéieren, wat eng Maison de soins ass, einfach aus humanitäre Grënn, aus guddem Wëllen. Si däerf sech kee Geld domadder verdéngen. Dann hu mer am Joer 92 e Comité de gérance, dee geschaf ginn ass, wou Leit vum Ministère dra sëtzen, Leit vu Sodexo dra sëtzen a Leit vum Personal dra sëtzen, deen dat Haus, d'Gérance vum Haus soll kontrolléieren. Mir si, eis ass net bekannt, dass dee getagt huet. Mir wëilten d'Rapporte gär gesinn. Mir wëilten gesëssen, wat dann do diskutéiert ginn ass, wien dann do wat kontrolléiert huet. De Ministère soll en droit de contrôle an de surveillance iwwert Haaptfonctionnement vum Haus behalen. Dat schéngt jo och elo net passéiert ze sinn hei an deem Fall. Mir sinn haut an engem Streik. De Ministère seet, et betrëfft eis net oder d'Gesetzer sinn net do fir iergendeppes ze maachen. No deenen 20 Joer soll alles dem Staat gehéieren. Mee wat ass passéiert no deenen 20 Joer? Eng nei Konventioun ass ënnerschriwwe ginn zwëschent dem Staat an der Sodexo. Dës Kéier ass et net méi Sodexo SA, mee 95 huet d'Sodexo eng asbl gegrënnt. Sodexo, bon, si ännert dauernd um Numm. Deemools war et der Sodexo mat Hasch, Résidences-Services asbl. Do ass do Eng asbl gegrënnt gi fir d'Haus hei ze féieren. Niewebäi gesot huet d'Sodexo dann dem Haus der asbl Leit zur Verfügung gestallt fir fir d'Kontabilitéit vum Haus zum Beispill ze maachen. 99 ass d'Assurance dépendance agefouert ginn, do ass d'Sodexo asbl net méi nokomm mat der mat der Dokumentatioun, et war dann en Sureffort un der Kontabilitéit an esou weider. Du huet d'asbl missten u Sodexo bezuelen. Dat hu mer alles da konventionéiert, fir do Leit zur Verfügung gestallt ze kréien, fir dat Haus ze maachen. Sodexo grënnt also eng asbl, wou anscheinend net selwer ka seng Aktivitéit iwwerhuelen. Ech muss dann erëm Leit zur Verfügung gestallt stellen, déi erëm kaschten. An dat geet esou weider an esou virun. An do si wierklech ganz interessant an awer och ontransparent Entwécklunge passéiert. Spannend fir eis, an elo fir eise Fall, gëtt et dann eben esou, dass mir iwwer Joren am Krich si mat deem Haus an dauernd ëmmer erëm gesot kréien, dat Haus ass schlecht drun, dat ass a finanzielle Schwieregkeeten, dat ass kuerz virun der Faillite, mir mussen e Sozialplang maachen, mir musse Leit entloossen. An dat war am Héichpunkt dann ab 2010 natierlech, an 2015, 2016 huet et sech ëmmer méi gesteigert, Dir hutt dat mat verfollegt a spannend gëtt dann, datt 2016 de Staat mat der asbl Sodexo eng nei Konventioun ënnerschriwwen huet op 27 Joer mat engem Betrib, dee vu Faillite schwätzt. Dann hu mer an där Konventioun och erëm eng nei eng Rei interessant Saachen. Just do just eng Anekdot am Rande, Do gëtt eng Konventioun ënnerschriwwen zwëschent dem Staat an der asbl Sodexo zur Résidence service. An da steet weiderhin, Ween ass déi asbl? Déi asbl besteet aus zwou SAen, der SA Sodexo Lëtzebuerg an der SA Sodexo Senior Services SA. An zweemol stinn d'Vertrieder fir déi zwou SAen an dat si zweemol. Den Här Michel Croise an den Här Michel Pensée, déi sinn also zwee Mol Vertrieder fir déi zwou SAen, déi déi asbl do duerstellen. Also iergendwann kënnt een nëmme no. Sodexo Senior Services SA. huet virdru Belgorest geheescht. Mir sinn, mir sinn hei net an eisem klenge léiwe Fleegesecteur, Dir mierkt et, mir sinn hei an engem, an engem multinationalen. Groussbetrib. Mir hunn e puer Chifferen do recherchéiert. Sodexo International huet 427.000 Salariéen a wëll hei 117 Leit hir Paie net erhéijen. Si sinn an 80 Länner vertrueden, sinn den éischten Employeur a Frankräich, sinn. Sou en Joresëmsaz, ech muss ëmmer iwwerleeë bei esou Zuele vun 20,7 Milliarden Euro, an nach eng Kéier, 117 Leit kréien hir Pai net richt bezuelt. Mir sinn an enger Situatioun, wou mer mengen, dat do, dat do ass, dat do ass einfach net seriö, wat hei passéiert. Do si sou vill Saachen, déi mer net duerchblécken, wou mer net verstinn, firwat, firwat passéiert dat. Mir hunn éiweg gefrot, wann, wou d'Situatioun dann esou dramatesch war finanziell, fir Zuelen ze kréien, well wa mir als Salariatsvertrieder gesot kréien, mir maachen hei zou, da wëlle mir kënnen novollzéien, firwat ass dat esou, wat ass do passéiert. Dat huet dann Jore gedauert, bis mer Bilanen, Profit e Perte kritt hu vun der Entreprise an déi hu mer e puer Joer zréckkritt. Dat war d'lescht Joer an dann, ech soen elo bis 2010 oder 11, zréckkritt. Mir hunn déi analyséiert. Dat si jo Bilanen, déi publizéiert sinn, déi offiziell sinn. Ech muss elo ganz virsiichteg si mat mengen Aussoen. Mir hunn déi analyséiert. Mir hunn eng ekonomesch Analys och maache gelooss vun der Situatioun vum Haus an do sinn e puer. Schluddereg vun onverantwortlech Ëmgäng mat Gelder opgetaucht an eisen Aen. Mir hunn, ech ginn Iech zwee, dräi Beispiller, a fir de Rescht si Saache wou mer net kënnen soen, wa mer net wëllen an de Prisong, an et si Saachen déi mer och net verstinn an duerfir net wëllen uschwätzen. Puer flagrant Beispiller sinn einfach, dass de Betrib ganz vill Jore Beneficer gemeet huet, laut deene Bilanen, déi figuréieren net am Bilan als Benefice, mee mir hunn ëmmer positiv Resultater, Milliounenhéich. Eng asbl, bon, fir eng asbl soll jo net, dat soe mer ëmmer, et soll jo hei kee Geld gemaat gi mat der Pfleeg vun ale Leit. Mir hunn also e Milliounebetrag an de Konte stoen, deen och an eisen Aen versicht ginn ass, vertuscht ze ginn an der Zäit vun der Kris a vun der Menace vum Sozialplang, a wou dann extrem héich Provisiounen am Bilan optauchen, wou mer net wësse firwat an déi och net gerechtfertegt waren. fir den Accident bësse méi kleng ausgesinn ze loossen. Mir hunn da bemol en Accident, dee verschwënnt, a mir hunn do keng Erklärungen dofir. Mir hunn op där anerer Säit, an enger Zäit, wou een eis seet, mir maachen elo hei zou, et geet guer näischt méi, stellt ee sech d'Fro, Firwat muss déi kleng asbl vun Sodexo Résidences-Services all Joer e Prêt maachen un de grousse Mammekonzern Sodexo, deen nach eng Kéier mat deene Milliarden Euro Joresëmsaz, gell, mir, mir léinen deem Geld, mir léinen deem eis Steiergelder all Joer, an zwar zimmlech vill, och do muss ech zwar elo eng Kéier nokucken, mee do si mer och a Milliounebeträg, wou mir, oder wou dann d'Sodexo Résidences-Services asbl. Un Sodexo léint op d'Fro un den Här Ehrang, firwat dat esou wier, a seet en eis, dat ass wéinst dem Zënssaz. Mir kennen den Zënssaz an deen ass déif. Also mir sinn der Meenung, mee do muss ech och elo soen, dat sinn Eis Interpretatiounen, dass een op enger gängeger Bank e besseren Zënssaz kritt hätt, wann een do als Sodexo wéilt d'Geld placéieren, well een es ze vill hätt. A wann een es ze vill huet, firwat muss een d'Leit entloossen? A kréien dorobber kréie mer warscheinlech keng Äntwert. Ech soen Iech, Dir kënnt hie lo froe goe, mee Dir kritt och keng Äntwert. Eng Äntwert, déi do just ëmmer afält vun där anerer Säit, ass, Dat ass, well mer all ze domm sinn, fir dat ze verstoen. Awer gutt, Dir gesitt, vläicht hutt Der méi Chance wéi mir. A mir hunn also e Prêt, deen absolut ongerechtfertegt ass, wou mer net verstinn. Mir hunn also positiv Resultater gehat joerelaang, wou mer net novollzéien, wou se iwwreg bleiwen, wat ass passéiert. Mir hunn. Dann hu mer nach e Phänomen hei, wou mir souwisou als OGBL dogéint sinn, Mir hunn eng Auslagerung vun allem Personal, wat net direkt, wéi mir soen, au lit du patient schafft, wat net direkt mam Bewunner schafft, esou wat net zu dem Kärgeschäft gehéiert. Gutt, dat kann een elo reprochéieren, mee da sot Der mer, dat geschitt jo iwwerall an dat ass jo awer normal. Mee wann ech awer an enger Krisesituatioun sinn a wann ech Leit hunn, déi virun der Dier musse streike fir hir Paien ze kréien, an ech lagere mäi Personal aus, da ginn ech vläit kucken, wou ech da Personal ausgelagert kréie fir net grad deen allerhéchsten Tarif. An hei lageren ech Personal aus. fir Sommen, déi manifestement net bei deem ausgelagerte Personal landen. Déi Sommen fir de Personnel détaché hu sech vun 2011 op 2016 verduebelt, a fënnef Joer verduebelt déi Dépense am Bilan. D'Personal huet sech elo net verduebelt op deene Posten. Natierlech hu mer méi Personal, mee et ass net deementspriechend. Mir hunn do e Montant op de Bilanen, deen net kann an de Paien sech erëmspigelen. An elo däerft Der dräimol roden, ween dat, u ween dat Personal ausgelagert ginn ass. Ech mengen, et ass evident, un d'Sodexo SA. Déi all Joer do, an elo schwätzen ech vum Joer 2016, mee et ass awer ebe ganz, ganz rapid geklomme, méi graff an deenen, Hei an deene Gréisstenordnungen do, 3 Milliounen Euro fir fir Sous-traitance personnelle un d'Sodexo bezilt. Ech denken, datt dem Direkter seng Pai do dran ass, dem Gäertner seng an dem Kach seng maachen déi 3 Milliounen net aus. Wéi gesot, ech wëll net an de Prisong kommen, ech halen elo hei op. Do si Saachen, déi mer an de Bilanen liesen, dat sinn einfach Fakten dobäi, wéi héich déi Montanten sinn. Et ass skandaléis an et ass einfach nëmmen traureg, dass mer an esou enger Situatioun sinn hei fir déi 117, déi hei all Dag stinn, déi dat dote wëssen, déi dat dote mussen nokucken. Mee ech denken, et ass awer och skandaléis, fir de Steierzueler. An ech denken, datt mer dat alleguerten net kënnen akzeptéieren, dat do. An ech mengen, datt mer mussen deem doten e Stopp setzen. Mir kënnen net nokucken, wéi do öffentlech Gelder, eis öffentlech Gelder an déi dote Machenschafte geroden. Natierlech kënne mer elo alleguerten empört dodriwwer sinn, mee et gëtt eben nach en Drëtten hei am Spill, deen eng Verantwortung huet. A mir menge wierklech, dass et un der Zäit ass, dass hei eng Regierung sech aschalt an dat doten seriö kontrolléiert. Et ka jo net sinn, dass mer dee Secteur hunn, deen iwwer öffentlech Gelder finanzéiert gëtt an dass do keng Kontroll iwwert d'Finanzsituatioun vun deene Betriber besteet. Dass dann e Minister seet, ech kann näischt maachen, ech hu keng gesetzlech Basis fir deem Betrib ze hëllefen. Mir fuerderen hei keng Hëllef fir de Betrib. Mir fuerderen, dass déi Leit richteg bezuelt ginn. Mir hätte gär, dass déi Leit dat kréien, wat hinnen zousteet. A wann e Minister seet, deem Betrib geet et net gutt, dann hätte mer gär, dass mer, dass en dat do kontrolléiert, dass en déi finanziell Situatioun do analyséiert. A mir hätte gär do eng, eng Surveillance vun eisem Stat iwwert déi Gestioun Vun deenen Haiser a virun allem iwwert déi Finanzsituatioun vun deenen Haiser. Mir sinn haut knallhart an eisen Aussoen dozou. Mir wëllen do, mir réckelen do net méi zréck. Mir akzeptéieren och net, dass mer do elo weider op laang Bänk gedréckt ginn a gesot gi kréien, Betrëfft eis net, et ass jo e privat Haus an dat privat Haus, dat seet, Betrëfft eis net, well mir sinn net am Sträit mat de Leit. Gutt, mir kënne weidermaachen, iergendswann enker knécken s'an. Mir sinn awer der Meenung, dass och muss eng Positioun geholl ginn, och vu staatlecher Säit hei. Mir hunn, mir mengen, dass de Stat seng Verantwortung hei ze iwwerhuelen huet, dat ze kontrolléieren huet. Mir mengen och, dass de wierklech de Punkt elo ukomm ass, an dat ass eng sérieux Fuerderung, mir hu se d'lescht Woch gestallt, et äntwert keen drop, Dat Haus hei däerf net weider eng erhéichte Valeur monétaire kréien, fir Leit, déi virun der Dier stinn, déi haut mol keng Pai kréien. Dat ka jo net sinn! Do muss déi Finanzéierung, déi muss elo gestoppt ginn. Déi, dat muss direkt ab elo an réckwierkend fir all déi Zäit, wou déi Leit dat net kritt hunn, deen neie Kollektivvertrag, däerf däerf dat Haus hei net déi, Zur Finanzéierung duerch déi kollektiv Verträg weider kréien a kritt hunn. Wann eng Regierung feststellt, dass do wierklech kromm Saachen an de Finanze passéieren, da menge mer och, dass eng Regierung misst kënne soen, Stopp mat Sodexo! Mir mengen och, dass et aner Träger ginn, déi dat Haus dann hei seriö kënne féieren, déi hei responsabel mat den öffentleche Gelder mussen ëmgoen. Wann hei wierklech dobäi erauskënnt, dass Schmu gedriwwe gëtt, da muss deem heite wierklech en Enn gesat ginn. A mir gesi jo, wéi wäit dat heite geet. Elo sti mer hei den drëtten Dag. Sodexo selwer mécht weider mat senge Finanzaktiounen. Mir hunn net de Bilan vun dësem Joer, dee wäerte mer och ni méi gesinn vun hirer Säit aus, mee mir ginn dovun aus, datt elo net alles besser ass wéi et d'lescht Joer war. Ech erënneren drun, datt mer d'lescht Joer, Gestridden hu fir datt déi Leit FHL bleiwen. Mir hu vun den Sodexo gesot kritt, nee dat d'Sue sinn net do, d'Sue sinn net do. Also ech mengen d'Sprooch ass ëmmer déi selwecht. Mir sinn op d'Schlichtung gaange, mir hunn do gesot kritt, d'Sue sinn net do. Mir sinn an der Schlichtung hu mer versicht Léisungen ze fannen. Mir sinn aus der Reunioun moies um 11 Auer erausgaangen, wou de President vun der Conciliatioun Dem Här Ehrang a sengen Assistenten aus der Direktioun a senger Vertriedung gesot huet, Ech mengen, hei gëtt et näischt méi ze schlichten, da si mer an enger Non-Conciliatioun. An deen huet dunn zréckgerudert a gesot, Ah nee, da komm mir schwätzen awer nach eng Kéier weider, well en dat do gefaart huet. Um 12 Auer ass en an d'Press gaang an huet gesot, ech entloossen déi 60 Leit oder 70 Leit. Also dat ass jo net nozekucken. Mir sinn deemools, war mer fir esou Streik, mir hunn eis zu dräi getraff, de Minister ass an allerleschter Minutt agesprongen, mir hunn, haten eng Ronn do dräi Deeg virdrun, freides am Ministère, wou en Accord ënnerschriwwe ginn ass. Et ass en Accord zu dräi ënnerschriwwe ginn an de Betrib Sodexo huet sech engagéiert, déi Leit hei an FHL-Konditiounen ze halen. En huet sech engagéiert, déi Leit weider richteg ze bezuelen an en huet sech esouguer engagéiert, fir déi 33, déi schonn ënnerschriwwen haten ënnert dem Drock, zréckzehuelen. Dat steet am Accord dran. De Minister huet sech engagéiert, dem Betrib finanziell ze hëllefen, well dee jo dann deemools manifestement a finanzielle Schwieregkeete war laut hinnen. A mir hunn eis engagéiert, duerfir net ze streiken. Mir sinn zu dräi op dee Wee do gaangen an zwee, dräi, véier Méint dono halen zwou Säite sech anscheinend net méi un deen Accord. De Sodexo huet de Leit kuerz dono erëm eng Kéier d'Menacen ugefaangen, Dir gitt Äers déi Wäffergel erausgeholl an haut sti mer do, wou mer stinn. De Minister. Si steet zu sengem Accord. Ech, mir wëssen net, wat an der Zwëschenzäit vun den Gespréicher gelaf ass. Do war mär aussen vor. Déi sinn zwëschent Sodexo an Staat gefouert ginn, déi Gespréicher iwwer d'Finanzhëllef oder Finanzsituatioun Sodexo. Do si mir aussen vor. Mir gesi just d'Resultat vun deem Ganzen. Méi wéi Joer dono hu mir nach ëmmer net dat, wat eis zousteet. A mir wäerten net méi nokucken, an, bon, do si mer jo elo amgaangen, net méi nozekucken, a mir maachen, mir maachen hei weider. A mir wiere frou, wann een dat dote kéint seriö opdecken, wat do passéiert. A wann et esou ass, wéi mir et staark vermuten, dass dann do Konsequenze gezu ginn, am Sënn, am Sënn vun eiser Gesellschaft, am Sënn vun eisem Land, wat Wäert drop leet, dass et eng qualitativ Fleeg am Alter gëtt, eng, eng öffentlech bezuelte Fleeg am Alter gëtt, an déi sécherlech net zu den Hänn vum Grousskapital soll falen an zu Beneficer féieren. An an deem Sënn gi mir weider an de Streik. Ech soen Iech Merci awer fir d'Nolauschteren.